Sou, an nodeems mer jo bal e gudde Mount Paus haten, sinn ech erëm do. Ech begréissen iech hei zréck zu enger neier Episod vun. Ja, dat wollt ech jo bal erëm soen, Pokémon Go meets Pokémon Trading Card Game. Nee, nee, mir bleiwe bei Pokémon dës Kéier just. De Pokémon Go Projet ass scho längst eriwwer an ech hat iech versprach, komm mir wären 3 Méint eben méi speziell Videoen eraus an dir gesitt et schonn, ech sinn net a Form, ech hunn d'Pol Geschicht schonn hei leien direkt. Op Pokémon VMAX Premium Collection, dat ass wierklech eppes, ech wollt iech et och onbedéngt weisen, well dir gesitt et och elo scho erëm hei uewen. D'Präis ginn och zur Variatioun, eng europäesch, dat ass déi heiten, an et gëtt eng amerikanesch. Déi amerikanesch loosse mer mol an Amerika, hunn ech mer gesot, well d'Präisser, also dat ass wierklech e Produit, dee mer elo maachen déi nächst dräi Méint, da kënnt der iech jo denken, wat d'nächst Kéier kënnt. Déi Projeten, déi Produkter hei mat Maracana a Company sinn einfach nëmmen iwwerdriwwen, wat d'Präisvariatioun ugeet déi lescht Wochen a Méint. Ech hu se fir 80 Euro krut. Dir gesitt hei, eise Partner de Réservoir ass och mat am Boot dobäi. Mir gesinn hei och, dat mer zwou Promokaarten hunn, dat si déi hei, eng oversized Kaart, dat heescht, mir kënnen eise schéine Binder erëm ausleeën mat den oversized Kaarten, déi kënne mat schéine Flashbacks. Fënnef Boostere sinn dran. Dann e coole Pin hei oben, den wir gleich rausholen werden. Wie gesagt, das ist eine Kiste. Ich gehe für 80 Euro bezahlen und die Preise gehen teilweise über 100, sogar noch mehr. hoch. Das ist immer wirklich große Variation. Der Meister vom Wasser ist hier ein, ähm, kriegen wir eine kleine Definition hei geschrieben, noch von der ganzen Geschichte von ähm, einem Codecard, alles mit dabei, also immer fair Dresch als Wassertyp Wasser. Und ihr seht auch hei, den ist auch mit dabei. Ich habe immer gedacht, kann man auch schon hei Mee Evoli seng Gen 1 Entwécklungen an Zukunft opmaachen, dann definitiv och hei mat den Katen. Ech gesi just hei och dat d'Blut un ass, déi man mol vläit aus. Jo jo, et ass Summerpaus souzesoen an en ass gutt preparéiert. Mir maachen d'Këscht dann op, giff ech soen, net laang ronderëm diskutéieren. Mir hu jo schonn 10 Minutten hei elo ronderëm gelall. Wéi gesot, Eier de Produkt, wann der Sammler sidd. Ech giff se mat zou leeën. Natierlech passt och op mat de Präisser well holy moly. Hei en d'Këscht ass keen Background näischt dobäi. Këscht leeë mer elo mol op d'Säit. Kaften ass an elo mei de Plastik eraus an kucken eis déi schéi Saachen do un. Direkt wäerten hei opmaachen. Du keefs déi Këscht wéinst deene Kaarten hei fir, also déi ganz schéi Promokaarten och. Déi wäerten déi e bëssen méi am Detail eis och hei ukucken. Am Pack sinn eben eng Aart, wéi soll ech soen, Bonus. Sou, déi éischt Kaart ass scho rausgefall. Fir och déi zweet hei rauszekréien. Ech passe gären op, well déi Kaarte sinn eppes wäert. Dat gesitt een och hei an der, an der Ablendung scho. Wa mer eis elo gläich hei eis am Detail ukucken, jo, en huet d'Sleeves och emol eréit geholl. Ech leen se just hei ganz duuss. Op d'Säit. Fänkt mir einfach d'éischt un mam Hineigewissure, wann ech rausgiff kréien. Okay, kréien ech dat och net raus. Geht dat so? Ja, so geht et. Da gesäit een dann de coolen, äh, ja,

Kompetitiv Turnéiere schonn zwee, dräi Stéck gehat. Also hir ganz schéi Kaart. Wann s de Vaporeon-Fan bass, giff ech dir erëm een Deck huelen. Ech maachen se och direkt an de Sleeve. An och hei ebe wat ech esou gesinn hat, dat ass e bëssen off-size. Mee dat si Promo-Kaarten, also déi ginn an d'Sammlung, definitiv ass dat do et dowäert. Ass eng ganz schéi Kaart. An och hei d'V-Max-Kaart, ech fannen déi wierklech en Highlight.

Och na ech erkennen dat Pokémon do mol oewen lenks oewe riets hei net wees op dir et kënnt erkennen wierklech eng ganz schéi Kaart de Präis vun der Kaart ass och natierlech wierklech hefteg ähm, eleng dofir gëss de d'Suen aus a fir déi an der Sammlung ze hunn ass e must have op jiddwerfalls an och fir eise Youtube Channel hunn ech mer geduecht maache lo eins méi speziell Saachen op ab und zu an am Hierscht geet et jo dann weider mam grousse Projet. Dann wa mer scho beim Thema grouss sinn, Hei ass da déi Big Oversize Kaart, do gesi mer der nach méi an Elo erkennen een och vill vill besser dass en klengen Sepia heescht deen. Also déi Kaart ech feieren se, I love it. Vläit sinn ech och bësse méi Waasser ugehaut, ech weess et net. Ech hunn och ëmmer, wéi ech kleng war hunn ech ëmmer ee Sumpex Deck gespillt mat mengem Kolleg an déi do Kaart, ech si Fanboy vum Aquana. Maan mer dann och elo hei mol dran an den Binder, wéi gesoot bësse Flashbacks, ech maan daat ganz séier just. Äh, alles hei um Youtube Channel, all déi Projeten déi der do gesitt, hunn ech hei eng Kaartchen iwwersprong. Den Erik war ganz rose mat mer wann ech hei an dee Projet Ah Gott, wat hunn ech grad Flashbacks hei. Sou, si mer gläich um Schluss ukomm, hei si e puer Pokémon Go. Do hat mer just eng Oversize Kaart, gesitt der et? Sou grouss sinn déi awer size Cards hei op menger naher Sait dran. Also wierklech fir d'Sammlung ee must have. Mir gefällt se an ech fannen einfach hei sou herrlech d'Milotiqe ronderem mat den d'Quabbelen och hei an wéi gesot Mantax an Bremorite an dann och hei, ech hunn virdru mol net gesinn, den de Mantirps ass och nach mat dobäi. Richteg schéi Kaart also. Ech fannen et herrlech. Ech kommen nach net aus dem Staunen eraus. Sou, dat wär dann d'Promokaart gewiescht. Dann haae mer hei och nach an de Binder ganz séier déi aner Kaarten. Jo, ech géif soen, mir loossen se hei leien. Déi sou beinee leie loossen hei bei mir. Evolliant, schwénn emol hei nach déi 5 Päck eraus, wou der jo gesitt, Sinn och bësse méi speziell Päck dobäi, vläit de Plastik do mol och als éischt liquidéieren. Wou déi, Dir lä-, Dir waart schonn e ganz Zäit drop. Hei ass se, ech kucken se dës Kéier heihinner ze leeën. Gucken mer mol, Kader, kuck mol eng Kéier, wat mer den Päck sou hei kréien. Dat ass och eppes, also Päck, déi ech schonn éiweg nemme opgemaach hunn. Mir hunn hei Fusionsstrike, zéi mol. Do kéints de och de Mew oder sou zéien. Du hues Evolving Skies och souguer mat dran, dat gëtt jo ganz witzeg. An hei och Eric lässt grüssen mam, mat sengem gudde Kolleeg Clash. der Rebellen och bal ni opgemeet, a wéi wir d'Woll tëscht, ech mengen ech hu se just opgemeet bass an der Pokémon Celebration Box dra war. Ech ginn zougi, fänke sou un an dann d'Codekaart kucken ech sou hei leien ze loossen mam Pak, mam Bonus zéie mer vläit nach e gudde Pull, mee ech soen der éierlech, ech brauch kee gudde Pull, ech hunn hei 3 Stéck Kaarten fir bal 1300 Euro souzesoen investéiert, Spëss, Merci an eise Partner Rosa War dofir. An wann der se wierklech lokal fannt, sidd och e Glécklechen, fir se iwwerhaapt lokal ze fannen. Ähm, Codekaart, an ech mengt, sinn nach mat feier Kaarte gewiescht. Gi mer hei an de Kampf eran. Läit mir ewell jo och e bëssen hei, dat gëtt vläit laang. Stone Energy, mir bleiwe dobäi. Den Chuckle, den Udo, Galarian Meow, a mir si bëssen hei an der Gala-Zäit, nach e coole Yanma dobäi. Handfir, ech liiben dat, also ech hu wierklech, deen Artwork gefält mer wierklech ëmmer erëm. En Pipi, en Electrike, dat misst de Voltenso seng Entwécklung alles sinn, e Seedot am Reverse an, wow, souguer eng Vkaart hei gezunn, en Aegilash V. Dat ass och wierklech e Pokémon, ech haassen der Pokémon Unite, et mécht mech ëmmer ze vill fäerdeg. Also vläit mol hei e bëssen uerdnen, also si méi si net méi esou richteg a Form. Sin nemme richteg dran am ganze mee mir machen awer trotzdem e paar kei op an mat clash der rebelle freck schon eweg kee clash der rebelle mir opgemeet sou lang hier nix code grad fir iech an nach en feier karte missten doch hei nach mal sinn ja an da machen wir mol hei auge gi bis so en Cursed Shovel, Maske Regen, ah hei ass da seng Entwécklung schonn hei géif ech soen, ne dat misste scho sinn direkt. Den Honedge, also et ass wierklech hei scho lästeg Pak. Impidimp, de Magma an engem komeschen Artwork soen ech mol. Et ass zwar witzeg déi zwee haneneen ze zéien, also et ass scho rem hei scripted as hell, ha heen och heen dobäi. Huet dann emmer d'Wäsch gezunn an eng Kéier, wow, se eis mol tout hei. War eng Kéier eng Non-Holo-Kaart, mee awer eng Kaart, déi fir d'Sammlung interessant ass. Ech mengen, ech hunn en zwar schonn, ech hunn en effektiv, mengen ech, am Buedem an der Collection. An dann e Pack. Ech gi se, nee, oh, Rolling Spice maache mer eréischt zum Schluss op, fir den Erik. Aa, mer zimme Fusionsangriff op, also Fusionsstrike. Hunn ech haut eréischt ugefaang, Kaarten ze sammelen. Do war eréischt eng ETB an een Displayer mëttlerweil.

An en Virizion ass wierklech awer cool, dat en och dann do nach e legendäert Pokémon esou eng Kéier als eng normal Kaart zielt. Ass och interessant fir d'Sammlung. An hei ass dann dat nächst legendäert Pokémon, géif ech mal soen. Hei war wéinst Price hei fir eise gudde Kuroi, deen aktuell a Japan nach ëmmer wäert sinn. Kritt, wann ech de Pad eropgeluet, wäert jo hoffentlech emol eng am Land sinn. Ech hoffen d'Rumm ass net amateurhaft, well. Ech hu selwer eng Kéier designt, ech wollt hien elo entlaaschten, well en huet aktuell Vakanz. Muss nach eng Kéier dem äh, Designer gënnen. Ech si vläit, also passt och als Ofschloss hei bëssen eng traureg Zeen. Mir si scho gläich um Enn ukomm, ja ja, kucken eng Kéier wat mer nach hei kënnen zéien. Subert, den Kürbis, Erebis wéi en heescht op Däitsch. An hei den äh, Carnivana, Gossifleur, Barschwärminnen op der Kaart, dat scho gesinn, Hitmonchan. Dann hei hat mal vielleicht gute Puller gehabt, Waschak. Und wirklich auch leider Gottes kein gute Pull. Mehr wie gesagt, kein Titanic auf der Titanic. Nicht traurig sind. Wir haben aber halt schön Szene gezogen. Wir machen sie an unsere Beine, wie gesagt, den ist auch mittlerweile schon halt ziemlich komplett mit. Machen wir ganz, ganz sehr, dass wir den Part aber noch eine Viertelstunde vielleicht haben. Da waren noch Pokémon Go Szenen, da haben wir aufgeschlossen. Aber hier gebe ich so, ich gucke just die Nummern ein Kehr. 81 an dat do ass 82, voilà, da geet esou hei bäineen. Dat ass da sou en klengen Iwwergangsprojet. Déi kommen och definitiv an de Binder, eisen TL Youtube Binder, soen ech mol esou. Déi sinn definitiv dran a wéi gesot, wann der se gutt kritt, fir e gudde Präis, Giff ech elo en huel ze. Sou huet scho mettlerweil een zwee Joeren déi Këscht, mee déi do Kaart mat der Sammlung zielen och fir déi grouss Kaart. Dir hutt se jo alt op der bei dem Channel gesinn. Ass dawer der Wäert. D'Packs sinn Bonus an wat zielt sinn eben Promokaarten. Dat ass eben wéi ech Iech erkläert hunn sou bëssen den Iwwergangsprojet deen ech hei maachen mat klengen Uploads An mat dem hei Pin. Ech si just bëssen traureg, dass den hei net dréine kanns, dat en einfach sou fest ass. Ech hätt dat do erëm gebaart, huet mech just berouegt fir déi ganz Zäit sou ze dréinen. An awer, mir sinn happy, mir hunn e coole Projet hei opgemaach. An nächst Kéier dann, ech mengen dann ass de Blitzer um Tour. Oder de Flammara, dat gesi mer dann. Klengen Tipp, Schaden chronologesch wéi se. am Pokédex sinn. Merci et nokucken, nächste Mount sinn ech erëm zréck an bleift hëtzeg an et bleift sprëtzeg. Bis dann, ciao ciao.